Salam, mähriban ildeşler, eziz watandaşlar! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Ýurdumyzda körpe nesliň watansöýüjilikli ruhda terbiýelenmek maksady bilen, ýurdumyzda häzirki wagtda uly işler alnyp barylýar.

hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramaklarynda Balkan welaýatynyň bilim işgärleriniň arasynda ýaş nesilleri watançylyk, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek, şeýle-de maşgala mukaddesligini hem-de edep-terbiýe kadalaryny wagyz-nesihat geçirmek maksady bilen, Balkanabat şäheriniň ýigrimi bäşinji orta mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirilýär. Hormatly ildeşler, mähriban watandaşlar! Geçirilýän wagyz-nesihat çäresiniň çäginde bilim işgärleri bilen söhbetdeşligimizi dowam ederis. Bilim işgärleri, ähliňizi şu günki wagyz-nesihat çäresinde hoş gördük! berkarar Watanymyzyň röwşen geljeginiň binýadyny tutjak edep-terbiýeli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn ruhly nesilleri terbiýelemek her bir bilim işgäriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Hormatly ildeşler, eziz watandaşlar, söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň on ikinji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Şirinaý Rejepowa bilen dowam etýäris. Terbiýeçi hökmünde çagalar bagyňyzda alnyp barylýan işler dogrusynda biz bilen pikirleriňizi paýlaşsaňyz? Uly höwes bilen. Ýagny ýurdumyzda ýaş nesillerimiz üçin uly-uly işler amala aşyrylýar. Terbiýeçiler çagalar bagynda çagalara ýagny Watana söýüjilikli bolup ýetişdirmek üçin uly-uly işler amala aşyrýarlar. Ýagny çagalara Watanymyz barada hem-de olar birnäçe goşgularyň üsti bilen Watanymyzy wasp etmekde uly işler amala aşyrýarlar. Zähmetsöýüjiligi üsti bilen hem birnäçe zähmet endiklerini hem üstünde işläp geçýärler. Şu pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp sagbolsun aýtýan. Goý, olaryň janlaryna sag, başlaryna dik tutýan tutumly işleri elmydama rowaç bolsun. Sag bol.
Sag bol mugallym, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Ata-babalarymyz maşgala mukaddesligi, çagalaryň edep-terbiýeli bolup ýetişmekleri babatda nusgalyk ýoly miras goýupdyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ata-babalarymyzdan gelýän ulanylýan nakyllaryň, ertekileriň kömegi bilen zähmetsöýerlik hem ünnelýär. Orta mekleplerde alnyp barylýan işler dogrusynda söhbetdeşligimiz dowam edýär. Mugallym ilki bilen özüňizi tanyşdyrsaňyz, şeýle hem ýurdumyzda orta mekdeplerde körpe nesliň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk, şeýle hem maşgala mukaddesligi hem-de edep terbiýesi kemala getirmek babatda alyp barýan işleriňiz dogrusynda gürrüň berseňiz. Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň birinji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy Röwşenowa Ruhyýa. Iki müň ýigrimi altynjy ýyl Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan bedew atly Akmyradyň mekany ýylynda edil şu günam biziň ýurdumyzda, welaýatymyzda, şäherimiziň çäginde geçirilýän Balkanabat şäheriniň ýigrimi bäşinji orta mekdebinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Zenanlar birleşiginiň Milli Geňeşiniň guramagynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde Bilim ulgamynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda ýaş nesle bilim-terbiýe bermek we millililik, watansöýüjilik duýgusyny ündemek boýunça wagyz-nesihat çäresi geçirilýär. Şoň esasynda-da bizem öz mugallym hökmünde öz tejribämizi paýlaşmana we mugallymlaryň wagyz-nesihat işini diňlemäne geldik. Orta mekdebimizde hem çagalary milli terbiýede ösdürip ýetişdirmek üçin kitaphanalara, muzeýlere we teatrlara gezelençler gurnalýar. Şoň esasynda-da ýetip gelýän ýaş nesli diňe bir bilim bermek bilen çäklenmän, öz mugallym hökmünde bizem olary watansöýüjilik duýgusyny ündemäge çalyşýarys. Şu pursatdan peýdalanyp, menem Gahryman Arkadagymyza, Gahryman Arkadagly Serdarymyza sagbolsunymy aýtmak isleýän. Goý, olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýlägem rowaç bolsun! Sag boluň mugallym, ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun! Il-günüň saýlan gerçegi, Dowamatyň dowam türkmen! Salam, mähriban gelin-aýallar! Siz Watanyň buýsanjy, siz Watanyň daýanjy, siz Watanyň güli, gunçasy hasap edilýäňiz. Ine, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda, Garaşsyz baky Türek Türkmenistan bedew at Atmyradyň mekany ýyly şeýle bir özüniň şowhuny şatlygy bilen dünýäni gaplap alýar. Biziň watanymyzda biziň döwletimizi ne zenanlara goýulýan sarpa has hem beýik derejelere galýar. Sebäbi haýsy bir zady alaňda-da şonuň bir ýanyna zenan maşgalaryň bardygyna buýsanjymyz gaty çäksizdir. Döwletli maslahatlarda-da ýa-da geçirilýän Forumlarda, sammitlerde ýa-da plenar maslahatlarda-da zenanlaryň uly orun tutýandygyny aýdyň belläp geçesim gelýär. Hormatly ildeşler, mähriban watandaşlar! Gepleşigimizi Balkan welaýat Balkanabat şäheriniň birinji orta mekdebiniň rus dil mugallymy Aýgül Batyrowa bilen dowam edýäris. Mugallym, ine, körpe nesilleri terbiýelemekde, olara ylym-bilim bermekde, şeýle hem giň dünýägaraýyşly nesil ýetişdirmekde Bir pedagog hökmünde uly işleri alyp barýaňyz. Terbiýelemek boýunça hem ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda gürrüň berseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz mekdep mugallymlary hökmünde okuwçylara hem bilim, hem edep-terbiýe bermekde uly işleri alyp barýarys. Olara zähmetsöýerlik duýgusyny, watansöýüjilik duýgusyny. pugtalandyrmaga, döwletimizde ýokary okuw mekdeplerinde, mekdeplerinde, mekdeplerde we bilim ojaklarynda geçirilýän çäreler, bäsleşikler olara watansöýüjilik duýgusyny pugtalandyrmaga hyzmat edýär. Şeýle hem häzirki wagtda döwletimizde ýaş nesilleriň döwrebap terbiýelenmegi, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Şu pursatdan peýdalanyp, bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý, olaryň jany sag bolsun, alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin. Sag boluň mugallym siziňem işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýigrimi dördünji çagalar bakja bagynyň müdiri Aýbibi Hajyýewa.
Salam mähriban zenanlar. Ilki bilen aýtjak zadym, türkmende hemişe zenan edebi we zenan gözelligi diýen düşünje berk baglanyşykly bolupdyr. Gadymy italýan syýahatçysy Marko Polo ähli musulman halklarynda aýallaryň ýüzüniň ýapylyp saklanýandygyny, diňe türkmenlerde zenanlaryň ýüzüniň açyk bolmagyna rugsat edilýändigini, Emma muňa garamazdan, olaryň özlerini örän agras we edepli alyp barýandyklaryny belläp geçipdir. Sebäbi şol gyzjagazlaryň öňünde olara dogry nusga bolup bilýän ejeler, eneler, mamalar, uýalar olara dogry görelde görkezip bilipdirler. Biziň günlerimizde şol ejeler bilen birlikde çagalara dogry terbiýe bermek, olara görüm-görelde görkezmek pedagoglaryň hem paýyna düşýär.
Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar, söhbetdeşligimizi dowam etdirýäris. Mugallym, ilki bilen özüňiz bilen tanyşdyrsaňyz, şeýle-de ýurdumyzda alnyp barylýan işler hakynda, ýaş nesilleri, Giň dünýägaraýyşly, ylymly-bilimli, zähmetsöýer terbiýeleme ugrunda mekdebiňizde alnyp barylýan işler dogrusynda bir gürrüň berseňiz? Sag boluň Gülälek. Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerinde ýöriteleşdirilen üçünji orta mekdebiniň müdiri, Balkan welaýat Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Balkan welaýat zenanlar guramasynyň Geňeş agzasy Maýsögül Annataganowa. Elbetde, biziň ýurdumyzda bu günki günde işlemäne, zähmet çekmäne doly mümkinçilikler döredilen. Elbetde, bu zatlar üçin biz özümiziň Milli Liderimiz, hormatly Gahryman Arkadagymyza, hormatly Gahryman Arkadagymyzyň dowamatyny dowam etdirýän Gahryman Prezidentimiziň tagallasy netijesinde bu günki ajaýyp ýaşaýşymyzyň bir bolelin durmuşynyň hözirini görüp ýaşaýarys. Elbetde, şeýle ajaýyp Diýarda her bir günümiz şatlyk-şowhuna beslenýär. Ine, biz hem bilim işgäri höküminde özümiziň zähmet çekýän ulgamymyz bolan Balkan welaýat baş bilim müdirliginiň orta mekdeplerinde hem özümiziň zähmetimizi gaýgyrman işleýäris. Ine, bu günki günde Balkanabat şäherini Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýörite meýilnamasy esasynda Balkanabat şäherinde bilim pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda ahlak meselesi bir ýaş nesilleri döwrebap watançylyk ruhunda, türkmeniň millilik ruhunda terbiýelemek barada ajaýyp maslahat geçirildi. Elbetde, şu maslahatyň dowamynda Balkanabat şäherinde bilim pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň birnäçesiniň arasynda şol ýaşlarymyza bilim-terbiýe bermek babatda alnyp barylýan işlere özüniň bir asylly zähmetlerini goşmaklyk barada hem birnäçe söhbetdeşligiň dowamynda aýdylyp geçildi. Ine, bu günki günde biziň zenanlarymyz islendik pudakda zähmet çekende-de, olar öýe gelende öý wizpesi, maşgalada maşgalanyň bir ýaş nesil terbiýesi bilen has hem giňişleýin meşgullanýan adamlaryň biri bolmak bilen, biziň ýurdumyzda zenanlaryň sarpasy has hem giňden tutulýar. Elbetde, biz zenanlarymyza goýulýan giň sarpany. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly eserini okanymyzda has hem göz ýetirýäris. Bilim-terbiýeçilik edarasyna zähmet çekmek bilen, biz hem özümiziň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini ýöriteleşdiren üçünji orta mekdebini, Bir ýaş gyzlarymyzyň has hem türkmeniň millilik ruhunda terbiýelemekligi barada birnäçe ýörite meýilnamalaýyn işleri alyp barýarys. Elbetde, ýaş gyzlarymyzyň arasynda dürli el işleri boýunça dürli bir bezeg işlerini geçirmek ýa türkmeniň millilik saçak tagamlaryny taýýarlamak barada-da birnäçe bäsleşikleri yzygiderlikde geçirip durýarys. zatlaryň ählisi bolsa biziň ýaş nesillerimiziň has hem döwrebap terbiýelenmegine uly itergi berýär. Elbetde, biz hem şeýle ajaýyp döwürde ýaşaýanlygymyza buýsanýarys. Türkmen zenanlaryna hemişe beýik sarpa goýýan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman hormatly Prezidentimiziň alyp barýan işlerine mundan buýana-da rowaçlyklary tüýs ýürekden arzuw edýärin. Elbetde, goý hemişe biziň ýurdumyzda zenanlarymyzyň bag, Bagtly bagtyýarlygy enelerimiziň hüwdüsi baky ýaňlansyn. Sag boluň mugallym beren täsirli gürrüňleriňiz üçin. Şeýle hem ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Sag boluň. Indi şol beýik ynsanlygymyzyň üstünede şu ýerde oturan mähriban bilim işgärler biziň özümiziň bir

Olaryň başda A harpyny öwreden mugalymy, ýa-şo oňa bilim-terbiýe berip bir mekdepde has hem bir özüne ýakyn tutan mugalymy, şol adam, şol ynsan bilen ömür baky ýaşaýar. Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň mugalymy, Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Ogulmiwe Atnaýewa. Elbetde, Berkarar döwletimiziň täzeýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň geljegini binýat etjek ýaş nesilleri terbiýelemek, her bir ynsanyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Ine, şu wagt hem Balkanabat şäheriniň iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen ýigrimi bäşinji orta mekdebinde ýaş nesilleri zähmet ruhunda terbiýelemek barada okuw maslahaty geçirildi. Elbetde, nesil terbiýesi irki wagtlardan bäri ata-babalarymyzyň iň esasy aladalarynyň biri bolupdyr. Edebiýatymyza Döredijiligimize ser salanymyzda-da Oguznama eserinde, Görogly eserinde ýa bolmasa Gorkut ata eserinde hereket edýän gahrymanlarynyň her biriniň häsiýetinde olaryň watansöýüjiligini, zähmetsöýerligini, ruhubelentligini, ähtiňe wepaly bolmak ýaly oňat häsiýetlerini görýäris. Elbetde, bularyň ählisi hem biziň ýaş nesilleri kämil ruhda terbiýelemegimize esasy bir sergi berýän eserleriň biri bolup durýar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň. bize peşgeş beren nusgalyk eserleriniň her birinde ýaş nesilleri kämil terbiýe kämil ruhda terbiýelemek barada her bir setirleri, sözleri erşargaç bolup geçýär. Biz, bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlar her bir sapagymyzy çagalaryň watansöýüji, ähtine wepaly, bir kämil ruhda terbiýelenmegi ugrunda wagyz-nesihat işlerini geçirip durýarys. Bize şeýle ähli mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il bähbitli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklara beslensin! Sag boluň mugallym, siziňem işleriňizde üstünlikler ýar bolsun!